Yoo me nua, me mo akwaaba ɛba kasafidie a yɛ brefo hour of believers walk in true yi so. Uh, me, me, me, me channel no ɛwɔ YouTube ɛyɛ brefo amankwa akɔdwo subscribe. Na nya more videos na yɛ share video bi a wanya bi. Na afei nso follow me page ɛwɔ Brefo's Hour of Believers Walking Through ɛwɔ Facebook na me profile nso so ɛwɔ Facebook ɛ Brefo Amankwaa nti you know ɛfɛn sɛ add me as a friend. Nyame nka wo ho ɛsɛ wo tie Nyankopɔn asɛm. Yɛ toa yɛ nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm atwam. anaasɛ Nyankopɔn Asɛm wɔ hɔ ma yɛn ɛnnɛ mmere yi a yɛwɔ mu yi. Ɛno so na yɛtoa so. Ɛɛɛ, mesom wɔ Redeemed Lighthouse Church, sɛdeɛ da biara meka no, ɛwɔ Greece man mu, ɛyɛ Greece aburokyi man mu a ɛyɛ Athens. Nti sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn som a, yɛwɔ street bi a, m'asɔre no yɛ Redeemed Lighthouse Church, yɛwɔ street bi a yɛfrɛ no ɛɛɛ, 28th October Street, Number forty eight woba hɔ nom a yɛ din wɔ bell nso obi bɛ bio na waba na yɛ nyinaa yɛ abom asom nyame nhyira so ayɛ no saa mɛhwɛ w'anim nyame nka wo ho nti yɛ toa yɛ nkyerɛkyerɛ no so nti la la last time no yɛ duru baabi a yɛ kae eh, John chapter one ɛna yɛ kae John chapter one verse one no to three no ɛna yɛ kae eh, ɛyɛ Romans chapter fifteen eh, verse 4 no. Nti ɛnɛ yɛtoa so. Yɛtoa so wɔ uh, John chapter 16 verse 13 to 15. Bible se Nyankopɔn asɛm ntwam. Nti sɛde na meka sɛ metie sɔfo bi a wɔ Kofi TV a wɔka sɛ Nyame asɛm atwam. Nyame asɛm de Nyame ka kyerɛ ɛyɛ Tessalonikafo no yɛhia ne nnɛ. Na deɛ honhom no ka saa bere sisi a na ehia no ɛna yɛkyerɛkyerɛ mu wɔ hanom na yɛhu deɛ woyɛ Kristoni a W'ankasa sua Bible. Bible no, ɛnam sɛ yɛnsua nti na nnipa bebree deceive yɛn no. W'ankasa sua Bible no, kɔm ne kenkan na te aseɛ. Bible se asafo bi wɔ hɔnom a na wɔn very a na wɔn bɛn Thessalonica. Paul recommendee wɔn sɛ na wɔn yɛ noble people kyɛn Thessalonica asafo ɛfiri sɛ sɛ adeɛ bi a wɔn bɛte biara sɛ Paul bɛ preach biara no wɔn twerɛtwerɛ quotations no na wɔn kɔ a na wɔn ankasa nso akɔ Bible no mu na wɔahwɛ na wɔahu sɛ deɛ Paul ka no yɛ nokorɛ, ɛne deɛ adiyifoɔ no kaeɛ, ɛne deɛ yɛfrɛ no sɛ ɛwɔ apam nwoma no mu no, ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ Mose nwoma no, ɛyɛ nokorɛ a. But yɛn Kristofoɔ no nnɛ, yɛntie hwee, yɛnsua Bible no, yɛpɛ sɛ yɛakɔtena asɔredan mu, anaasɛ yɛakɔ baabi na yɛayɛ nkonyaa na yɛyi sika na yɛyi nneɛma ama, ɛnneɛ hwɛ. Nti yɛnsua Bible no, nti da biara no, ɛma false prophets foɔ no nya ahoɔden na wɔsisi yɛn. Nti na anwummere yi, ɛfɛ ne sɛ me ne wo ɛrekyɛ Nyankopɔn asɛm. Yɛtoa yɛn nkɔmmɔdi a yɛhyɛ aseɛ sɛ Nyankopɔn asɛm atwam anaasɛ ɛwɔ hɔ ma yɛn ne mmere no. Yɛtoa so nti yɛbɛ yɛbɛkɔ yɛbɛ yɛbɛkɔ John ɛyɛ Yohane asɛmpa no ɛti edu nsia ɛɛ ne nkyekyɛmu a ɛyɛ ɛdu mmiɛnsa ɛkɔ pem ɛdu enum. Nti yɛntie Awurade asɛm Ɛyɛ Yohane Asɛmpa ti dunsia, ne nkyekyɛmu a ɛyɛ du mmiɛnsa kɔpem du num no. Yɛntie Onyankopɔn Asɛm. Nkyɛmu, ti, nkyekyɛmu du mmiɛnsa no, ɔse, Na sɛ ɔno, Nokorɛ Honhom no, nya ba a, ɔbɛkyerɛ mo, ɔbɛkyerɛ mo kwan akɔ nokorɛ no nyinaa mu, na ɔmfiri ɔno ara ne mu Na ɔbɛkasa, na biribiara a ɔbɛteɛ no, ɔbɛka, na ɔbɛkyerɛ mo nnoɔma a ɛreba. Ɔno na ɔbɛhyɛ me animuonyam, ɛfiri sɛ ɔbɛfa me deɛ bi na ɔde akyerɛkyerɛ mo. Nnoɔma a m'Agya wɔ nyinaa yɛ me dea. Yei nti na mekaa sɛ ɔbɛfa me deɛ bi na ɔde akyerɛ mo, Awurade asɛm nie. Nti sɛ yɛtia akenkansɛm a yɛkenkan yi a, ɛyɛ yɛn nua John nsɛm a ɔreka kyerɛ wɔ hanom no. John se sɛ Honhom no, nokorɛ Honhom no, ɔnya ba a, Ɔbɛkyerɛ yɛn kwan akɔ nokorɛ nyinaa mu. N'adeɛ baako a ɔbɛyɛ no no, ɔbɛkyerɛ yɛn kwan akɔ nokorɛ nyinaa mu. Wokae deɛ ɛtɔ so no a, ɔse ɔbɛkyerɛ yɛn kwan akɔ nokorɛ nyinaa mu. Ɔse, na ɔmfiri ɔno ara no mu na ɔbɛkasa, na biribiara a ɔbɛte no, ɔbɛka, na ɔbɛkyerɛkyerɛ mo nnoɔma a ɛreba. Enti ɔmfiri ɔno ara mu nkasa, nti deɛ Agya no bɛka akyerɛ anaasɛ ɔbɛte afiri Ɔba no hɔ na ɔbɛka. Ɛna deɛ ɔbɛsan ayɛ dɛ, deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ, ɔbɛkyerɛkyerɛ nnoɔma nyina ara, anaasɛ ɛkwan nyina ara a ɛyɛ dɛn, ɛkɔ nokorɛ mu. Na wokae du nan no, ɔse, Ɔno na ɔbɛhyɛ me animuonyam, ɛfiri sɛ ɔbɛfa me deɛ bi na ɔde akyerɛkyerɛ mo. Nti ɔse ɔbɛhyɛ no animuonyam. That means sɛ Jesus nsɛm no a ɔkaeɛ no, Nyame Honhom Kronkron no ɔba a ɔnnyina n'asɛm so nka hwee. Nti Jesus nsɛm no a ɔkaeɛ no ɛna Nyankopɔn Honhom Kronkron bɛfa na wayɛ dɛ, wa enlighten no, wa throw light ato so, wama yɛn nteaseɛ na yɛate aseɛ na ama yɛhu sɛ ɔne Nyankopɔn, y'Agya no ne Nyame Honhom Kronkron no ne Jesus nyinaa wɔyɛ baako nti Wɔn nyinaa kaa sɛ mako, na amma deɛ Jesus kaeɛ no ammɛyɛ atoro de, na ayɛ animuonyamhyɛ ama ɔno Jesus, na ama yɛn. Enti Honhom Kronkron no a wɔse yɛntie no no, Bible no ankasa, Jesus no anom asɛm, Agya no ne Jesus no, wɔse sɛ Bible no ɔba a, deɛ ɔbɛte na ɔbɛka, ɔnka ɔno ara ne deɛ, deɛ ɛyɛ Nyankopɔn asɛm, ɛyɛ Jesus dea no, Jesus ɔne the word no nti he is the word nti the word no is for Jesus nti the word wei no ɛna Nyame Honhom Kronkron no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛfa na wakyerɛkyerɛ mu na waka no de ahyɛ Jesus animuonyam nti wosusu gyina hɔ nom sɛ Bible no yɛmfa Nyankopɔn asɛm no nto ntwene na ɛho nhia. Yentie deɛ Honhom no ka no nnɛ, ɛfiri sɛ asɛm a John kaa no saa tam yi kyerɛɛ Jewfoɔ no, anaasɛ asɛm a ɔkaeɛ sɛ ɛmaa, yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ, Tesalonikafoɔ no, ɛho nhia, ɛho nhia mma yɛn nnɛ bio. Hwan na ɛka kyerɛɛ wo? Ɔse wɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛfa me deɛ bi na wayɛ dɛn? Ɔde akyerɛkyerɛ mo. Nti without the word of God no, Holy Ghost doesn't have anything to teach us.

So ɔte dɛ me kyerɛ no? Ntsi no, sɛ wɔba etsi edunnum no a, ɔse, Nnoɔma a m'Egya wɔ nyina yɛ me dea. Biribi a ɛfa Bible ho ne wiase because sɛ ɔnam no so na ɔyɛ adeɛ nyinaa nti, ɛsɛ yɛ Bible atwerɛsɛm yi o, ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Adeɛ biara Nyankopɔn abɔ wiase because sɛ ɔnam asɛm no so na ɛbɔɔyɛ, ɔde asɛm na ɛbɔɔ wiase, ɔde asɛm na ɛyɛ biribiara nti biribi a ɛwɔ wiase biara ɛyɛ Jesus dea. Nti Honhom Kronkron nni biribiara a Ɔbɛtumi de ama yɛn anaasɛ Ɔbɛfa de ama yɛn unless sɛ Ɔbɛfa Jesus deɛ no bi. Nti wo kan du no mu no a ɔse, Nnoɔma a M'Agya wɔ nyinaa yɛ Me dea. Afei yi ɔse, Yei nti na Mekaa sɛ Ɔbɛfa Me deɛ bi na Ɔde akyerɛ mo no. Nti Bible se Ɔbɛfa Deɛ ɛyɛ Jesus dea no na ɔde akyerɛ. Nti Honhom Kronkron no a ɔse yɛntie no ma yɛntie Nyankopɔn asɛm no, Bible ma yɛte aseɛ sɛ Honhom Kronkron no ankasa no, ɔnyɛ biribiara mma ne ho, na ɔnka biribiara nso ma no, na ɔnyɛ biribiara nso mfa. Na biribi a ɔbɛyɛ biara no, ɔbɛyɛ, ɔbɛfa deɛ ɛyɛ Jesus deɛ na ɔde akyerɛ. Anuanom mom yɛnsua Nyankopɔn asɛm yie, na yɛnte Nyankopɔn asɛm ase yie, na atorɔ naadaa ne atorɔ nkyerɛkyerɛ adɔɔso. Jesus kãe, ɔse ber no bɛkɔ ewiei a saa nnoɔma wei nyina bɛhu, atorɔ nkyerɛkyerɛ ne atorɔ som, atorɔ naadaa ne adiyifoɔ atorɔfoɔ bɛba bebrebee. Na yɛnhwɛ yi na ɔanaadae, sɛ yɛbɛtumi koraa a, nka ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛkasa ama egya ɛfiri soro aba, nanso ma yɛnyɛ dɛn? Ma yɛntie, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔdaadaafoɔ no mma. Nyame nka yɛn ho na Nyame nhyira yɛn sɛ watie Nyankopɔn asɛm Yɛbɛtoa so wɔ saa nsɛm yi a yɛse Bible no atwam, Bible no a yɛtwerɛ too hɔ no, ɛnyɛ ma yɛn nnɛ no. Yɛbɛtoa so fa a ɛtɔ so mmiɛnsa. Nyame nka wo na ɔnhyira wo wɔ Yesu din mu. Amen.